CM Special Package hi chu zpm chauhin a hnawk tawh dawn a ni.
Ni nga lai a liam ta. Kum sanghnih sawmhnih leh paruk, January ni sawm pahnih thawh ṭan ni a ni a. Zpm Southern Headquarters lunglei chuan kum thar atana a vawi khat nan party chhung inkhawm neiin, Chutah chuan High Power Committee Vice Chairman Pu Vimal Sawmtluang an thu a sawi a, a thusawi tawp lamah CM Special Package bikah party sawi lova an lo kal thin tawh thu leh tunah chuan zpm party mi leh sate chauh pek an nih tawh tur thu a sawi a. A thusawi dang zawng zawng dah thain helaite hi a darh ta chiam a, a la darh chhunzawm ta zel a nih hi. He a thusawi tlar tawi te hian sawi zui a hlawh a, inhnialna chawk chhuakin tha titu leh tha lo titu, awm lo titu leh a awm ngawih ngawih titu, a ni tur alawm titute ngaihdan a insai kal nawk nawk a. An party mi leh sa te erawhin a ruk kher ni lo a langa pau pawhin lawmawm an tih thu an sawi tliar tliar hlawm. Lunglei nawt bial tu mla hian khami tum khan Mizoram pum huap bakah Lunglei leh a chheh vela sawrkarin kum hnih lek chhunga hma a lakna chhuan awm tak tak, Mizoram State University Lungleia dah a nih tur chungchang te, Mizoram Engineering College Dinmek Seson Thara kalpui theih tuma hma lak a nih dan te, Thenzawl pal tlang, Aizawl leh Lunglei inkar kawngpui, ATL Road a tha thei ang bera siam tum mek a nih bakah, National Highway-a puang tura hmalak a nih chungchang te, Power and Electricity leh Tui Thianghlim hniang hnar tak nei tura sorkarin hma a lak nasat tawh zia te a sawi a. Lunglei District zel tla bal tawh tak thawm that a nih chungchang leh Lunglei District-a Solar Power Plant fifty Megawatt pe chhuak thei Mizoram-a lian ber tur siam tura an hma lak mek nain a thlen thui tawh dan te leh Mizoram-a kut hnathawk tute thlai thar lei nan kum tin sorkarin support price a pek thu te Ranvulhtute tana sorkarin hamthatna hrang hrang a ruahmante bakah Handholding leh CM Special Package chungchanga sorkar hmalakna te, Mizoram Universal Healthcare Scheme thatzia leh mipuiin an chhawrzia te khami tum khan a sawi lang a. Amaherawh chu CM Special Package chungchang a sawi lai te hian sawi tawngin ngaihven a hlawh ta bik a nih kha. Nia he thil hian ngaihtuah a ti thui khawp mai. Zpm hi party awn lam nei lo, neutral, an tih te siam nia sawi a ni thin a, a dikna chen a awm. Amaherawh chu, party mi leh sa hlang ngawtin sorkarna an siam thei lo ang bawkin, awn lam nei lo, neutral, hlang ngawtin sorkarna an siam thei chuang lo. Chuvangin neutral leh zpm mi leh sa tangkawp ten he sorkar hi an siam a ni a. Trump khat lek hnua sorkar lai hneh taka an pheh thlakna kawngah an mi leh sa thawk rim tak tak an awm nual. Chhung hah tak tak leh rim tak taka party tana lo bei tang tang thin te chuan hah man hmuh an phu a, mahse chutiang chu an tan beisei tur a awm lo. A hah lo zawk leh a thawk rim lo zawk, an sorkar loh nana theih tawp lo chhuah zawktu te zinga eng emaw zatin a hlawkna an tel ta hlauh thung si niin a lang a ni. Mizoram sorkarin a mipuite tana thil tha a tih hrang hrangah te hian party mi leh sate tana ham that bikna tur a vang hle a. An sawi lar em em bana kaih scheme a ni emaw, CM special package a ni emaw, sorkar hna lak thleng pawhin an mi leh sa tha taka written test paltlang ngei te pawh hnawl zingah an awm a. Opposition party tih hriat ngawih ngawih ten hna hmuhin hamthatna an dawng thung si a, chu thu kal zel atang chuan zpm nih kher a ngai lo tih tawngkam pawh hi a lo chhuak ta reng a ni. Zpm hian sorkarna an siam hnu hian inthlan chi hrang hrang a hmachhawn ve ta a, mahse chung inthlanah te chuan ruling an nihna a lang nep viau. An tlinna ngei ngei tura ngaih Dampa Bial By-Election leh Lai Autonomous District Council inthlanah pawh ui dawi zawk ang maiin an mei an khup zul zul a nih kha. Hei bakah hian inthlantea nau neuh neuhah sorkarna fawng vuantu hi a bet zawkah an ṭang nual. Heng inthlan hrang hranga an chak loh chhan lian tak pakhat chu an mi leh sate zingah lungawi lo an tam a, an phur lova ruling ni ve sia mahni inseng so reng chunga pen chhuah an peih tawh loh vang a ni. Chutia an mi leh sa te ni loin ruling chan tura an lo ngaih ve ngawih ngawih thil te an chan khalh zel avang chuan zpm nih zel tulna a awm lo va. An chan ai chan khalhtu nia an hriat tel a in sorkar chunga lawmna nei chuang hlek lovin an sawi chhiat chhunzawm reng tho va. Chu chuan party mi leh sa te lai a tina a an hnual ta rawih rawih a, inthlan result ah a rawn lang ta niin a lang a ni. Bana kaih scheme te, sorkar hna leh contract ang chi beisei ngam lo leh beisei pha lo tam tak an mi leh sa te zingah an awm a. Chung mi harsa tak tak te chuan vawk te man ta le maw, ar te man tur ta le maw, second hand bel man tur tal tiin CM special package hi an beisei ve a. Mahse eng dik lai maha lukhum zawna met ngai lo tur ten an dawn khalh leh daih si a. A dawng ta lo te lawm lo ri thang vel hian mla beng a thleng cham chi a. A tawp khawkah mi lo thlir dan tur leh an sel zui dan tur pawh hmu tlang sa vekin an mite aiawhin mla hian a ka a ang ta ni berin a lang. Sel pawh an sel nasa ta reng a, mahse a seltute hi anmahni vote lotute an ni tlangpui a, an sel a phur a rit nep. Hetianga chiang khelkhawl taka a rilru a sawi chhuang ngam hi a faktute chuan Langtlang sorkar a nih zia tichiangtu a ni a. Mawhchhiat leh dem rawn hlawh huama mahni mi leh sate tana tawng chhuak ngam mi huaisen chu amah ngei hi a ni an ti ve thung. An sawi zelnaah siam special package bik hi chu party mi leh sa induhsak bikna awm hliah hliah a ni a, hei hian party worker te a ti phur anga a sawhnghet ang. Tin party dangte pawhin an hrethiam viau ang. Chu bakah zpm nih kher a ngai lo tia an lo nuih sawh titih thinna pawh ti kiangin party member an pun phah thei bawk ang. Motion thla ler a dar rule a khai kan ang deuh khan a en duh lo tu nana na dam thu a awm lo ve an ti a ni. Hetih mek lai hian hetiang thil te chu vantlang hriat atana sawi chhuah kher a tul hlein em? Ngawi rengin a takin kalpui mai sela ti pawl te pawh an awm ve tho mai. Amaherawhchu hetia ram pum huapa a puan zar mai loh chuan An mi leh sa tlang hrang hranga awm ten an hre thei dawn si lo va, an hriat miau loh chuan a thlamuan thei dawn lo va ni. Chuvangin an mobile phone kal tlang ta la vahsan la mek leh rohung thiat mek ten an lo hmu a, sawhthing cho tura intintuah mek leh hmunphiah kek mek ten an lo hriat a, An rana pula vanga thim hnuaia thu mek ten beiseina thar an neih theih nan a thak thakin thak teh se tiin an mi leh sa te tana tlang rel huamin a puak chhuak ta ni berin a lang a ni. Tin, mipui sorkar nih hi mipuiin kan la tlin lo tihna a ni thei bawk ang. Tunah chuan thu kal lam leh haw lam chiang zawka kan hriat theih nan khami ṭuma a thusawi kha a tluanin lo thlir ho ta ila.

Kan mla Lunglei South bialtu zawng tak Pu Lalramliana, Pu Papuia te, kan LMC Chairman Pu Lalzui Thanga, a thawhpui Vice Chairman, Executive Councillor leh Councillor zawng zawng te, Vawinia party chhung inkhawm, party office hawnna a rawn kal zawng zawngin zavaiin kum thar chibai tha mi khan an buk cheu a ni. Tin, a bik takin hei Pathianin min hruai a, vawiin hi ni zasarih sawmruk pasarihna kan sorkarna atangin ni chiah nia kum hnih chuang chu Pathian hruainain kan lo sorkar ve ta reng mai a. A sorkar kumah erawh chuan kum hnihna kan la hmang ve mek, kan la zo lo deuh a ni. Hemi chhung hian Pathianin malsawmna tam tak min pe a, min vur a, Tin, tum Krismas leh kum thar vuak vetah te pawh a bik takin law and order keng kohhtute leh tlawm ngai pawlte hma lakna avangin eng emaw khawtlang leh kohhran leh mipuiah Lunglei District area pawh anianga harsatna lian tham tak tawk lovin tha takin kan hmang thei a. High Power Committee Vice Chairman ka nihna. Angin khang kan officer te, kan police te tlawmngai pawl te vawinia hian party chhungin khawm kal tlangin an chungah lawmthu kan han sawi hmasa bawk a ni. Aw le kha thu kha sawi hmasa tura min ti kha a nia. Chutih rual chuan kum hnih liam ta a Pu Lalduama sawrkar ina hma a lakna Zoram pum te, Lunglei district ringawt pawh kha Sawi tura tam em em mai a, ka kan han in buatsaih thin a tawi thei ang ber in hei tiang phek sawm panga a tawi thei ang ber a ni. Tichuan aw Pu Zuia kan LMC Chairman sawi phawt se a sawi dan a zir in ka ti a. Dar kar thumah chu ka inkhung thei tur ka inngai a, e Puamtea rei ti deuh maw, nui deuh tlat mai amaherawh chu tihian ka ka inbuatsaihna zawng zawng ka sawi lo ang a, then ka keu thuak thuak ang ka rilru ang ang ang te hi kan han sawi lang dawn a ni. Pawhnise kha lawmlu programme kan han hmang a. Kan mithar te bik takin i High Power Committee ang pawhin chibai kan han buk thar ve leh cheu a, i kan lawm hle ni tih kha kan han sawi duh a, i kalphung thar lawm luh dan niin ka hria, ka vawi khat hriat nan e kha a chi chibai kha in rawn sem zawk tlat mai a, a kinah pawh engmaw thaw ilo ah pawh in thaw zel tur ah ngai ta ila chibai in rawn sem pah khan vawi nia Kan thingpui inban tur te kan rawn tum ang i ti dawn bawk a tia, mahse a tha vek e, awle he fiamthu kha an thawh hnuai a. Tichuan, kha kan han hriat angin dampa bial by-election ah keini ngei mla te pawh puanthuah nen kan zuk riak lut kha a nia, chutiangin Lawngtlai lamah LMC te nen kan councillor ten theih tawp kan han chhuah a, kan result chu kan hria sawi ngai lovin, vawinia kan han sawi nawn leh duh chu, Keini chuan keini zpm party chu mipui sorkar kan innghahna Isua Krista kan lungphum a nih tlat avangin kan campaign na leh kan hmalakna reng rengah Pathian mithmuh leh Kohhran leh khawtlang mithmuh a mawi kan dah pawimawh hmasa a ni. Chumi kan dah lal ber avang chuan kan vanduai ta kan ngai a, amaherawhchu Pathian khawngaihna zarah Inthlan leh pawh alawm se tak takah chuan tun ang hian kan kal ang a, kan chak em em ang tih lai kha kan han sawi hmasa duh a ni. Tichuan kan hriat angin nikum November ni sawmhnih khan kan Chief Minister in Lunglei mipui, chhim mipui tena kan mamawh Zoram thang zela pawha, fuh ber tura ngaih hmasawnna hrang hrang zinga hmasawnna tluan tling tak tur Mizoram State University kha lunglei dah tur tih kha puang a ni kan hriat vek kha. Hei hi vawinia hian ka sawi nawn leh dun i kum sawmhnih liam ang kum sawmthum a liam anga vawinia zpm workers te zpm mla te, Party hruaitute kan la inchhuanna tur a ni. A hlutzia hi sawi nasiak lo ni. Chutiang tak chuan he State University hi a hlu hle ni. Vawiin a bul tana kan han sawi duh chu thlirtu kinah pawh hei social media pawh kan la ti dar leng a, Pu Lalduama kaihhruai sawrkar hian lunglei a bik takin chhim lam min hmangaih a. Hei hi inthlan la awm leh tur zawng zawngah pawh, Kan hriat reng a tul hle a ni. Hre reng turin mipui te kan han sawmin kan han chah nawn leh bawk a ni. Tiang chuan mla ten theih tawp kan han chhuah a. Kei a tak takah chuan NGO hrang hrang te theih tawp chhuahna a nih rualin Lunglei mla ten kan ngenna avanga hei hi hmu kan nih tih hi Vawihnia party mipui te hnena i kan han sawi nawn leh duh a, tin chuti rualin tlem a lo hrethiam lo deuh kan awm palh thei a, he state university hi lunglei ta tur a ni bik lo va, Mizoram ta a ni, tin chhim kun a awm tur a ni lo va, helaia khawvel thang zela kum sawm hnih sawm thum thlirin Mizoram map-ah pawh thlir ila hmun laili bera awm tur a ni, chu chu. I vawinia hian kan han sawi nawn leh duh a, tiang chuan mla te nen theih tawp kan han chhuah ho va, HPC kutah kan Chief Minister in a dangin Hypor Committee pawna hmun hma lo luah lei lawk tur te, tin ngakin zel a cluster tur te, tin kum sawmhnih sawmthum a lo liam chuan sawng MZU ang deuh sawn campus puitling cluster ni tawh lo te pawn kal hun te pawh a lo awm ang a. Mizoram sawrkar te pawn sum kan dinhmun kan lo zia awm ve chho deuh turah ngai tel a kum kha ang hun atana ram donate tur te pawh donate thei te pawh engmaw zat an awm a chung te pawh chu kan kawm a hma kan la tawh a tiang chuan ni kum Christmas hma khan Chief Minister Conference Hall ah a changtu Minister te leh keini lunglei MLA te nen ruahmanna A study group te leh official te nen kan siam a tiang chuan act a hi a men danglam tur a tih a ni tih lai te pawh kha Vawinia hian bul tan nan kan han sawi thar leh duh a ni. Tihna dawt leh kan han sawi duh chu Lunglei Engineering College hi ni. Nimin piah khan in leng ka nei a, chuta ka in leng pakhat ina ka hnena rawn sawi chu, Mlf fan atang te hian zirlai tanpuina hi awm thei em? a rawn ti a, tiang chuan enge chhan te kan han zawt a, min chhanna chu an an fanu kha engineer zirtir an duh ni. Chutah chuan Mizoram atanga zirna hnai ber kan han dap a, senso a nasa ang reng sia, hei Manipur hi niin kan hria tih te kha a rawn sawi a. Chutah chuan Prime Minister ina Engineering College sang hnihsawm pakua lo hawn tawh sawrkar hmasa te nan lo dah tawl mai mai a kha kan han sawi chho ta a ni. Chu chu tun session thar ah hian tan kan tum asin kan han ti a, a lawm hle mai. Keini sorkar, Pueldawma sorkar, Pueldawma kaihhruai sorkar chuan he Engineering College dah tawl tawh hi function turin tunah hma kan la mek a. Tun ni thum atang khan a kawngte pawh lei tan a ni a, tunah tui connection te, electrification te, chutiang zelin hnalak te, post grade te tunah hian tikal chhoh pui mek a ni. Hei hi Mizoram tan a ni. A bik takin keini tan kan kawt kaia Engineer kan tu leh fa ten an zir ve thei dawn a ni. Hei hi sorkar hmalakna liau liau a ni tih te pawh hi workers ten i sawi uar deuh deuh ang um. Tin a dawt lehah chuan ih kan hriat hnu tho leh hmalakna kal mek a ni a, lunglei tui kan harsa em em a kan hria a ni. He lunglei tui harsatna hi sorkar apiangin an tlang aupui thin a nih kha. November ni sawmhnih pahnih sangkhat zakua sawmkua panga khan khimi lunglei water supply scheme kan tih tuna kan rin rawl bera hi hman tan a nia. Kum sawmthum liam hnu hian. Hma lakna lian tham sorkar kal tawh hmuh tur awm lo ni. Tiang chuan sorkar apiang in kan thuam chak ang kan tih kha ni a. Zpm a lan sorkar a Chief Minister in a office a luah tuk atang in hma lakna a kal nghal a. Tiang chuan Lunglei mla ten theih tawp kan han chhuah a, chutiang zel in HPC ang te pawn hma kan han la a. Mizoram a tuna a tuikhuah lenna bik a hi zpm sorkar hnu a Hna chak se kan duh vangin race dik tet hmasa ber a ni tih te vawi neiah hian i kan han sawi lang leh duh a. Tin, chu chang a ni lo va, kum thum chhunga zawh theih tura hi sap. Tunah hian Saski atangin Vaibel chhe sawm nga panga point pasarih hi kan hmu leh bawk a, tiang chuan tunah i hmalak mek a ni. A bik takin. Khi lampang ti mai tiang pukpui kawng zawhtute mipuite pawh he chhungkhawm kaltlang hian ih kan han ngen duh cheu a, lo tuar hram hram turin hei tunah pipe line te an laia tlemin a lo khu deuh a, tin chu chang a ni lo a, kawng in a tuar lo thei lo va, heng pipe line phum zawh vek a nih hnuah hian kawngpui te pawh i siam that vek tum a ni, tunah hian a vaiin khi eng a ti tiang. Pump ho sak ngai kan tih te, back wash teng kan tih te khang hrang hranga kha tunah hian za sawmli pali hi zawh tawh a ni. Heng te hi lunglei mipui te tana zpm sawrkar ina kan hma chhawp, kan hma lakna ni nghal bawk te a ni tih kha Vawinia hian kan han sawi duh bawk a. Khi khi Pathian in a remtia kan function thei a nih chuan kum sawmthum chhung hi chu lunglei hi tui harsa tawh lo turah Hei kan in ngai a ni. Tin kan hriat angin ATL road hi kan hria a, chhim mipuiin kan zawh a, a chhiat dan kha chu sawi ngai lo a ni. Sorkar hmasa khan kan hriat lar ber thinah chu sorkar kal tawh titeng a bik takin rul ngan pang zar tih kha a ni. Zpm sawrkar hnuah hma kan han la nghal a, chutiang chuan Lunglei West bialtu Pu Ti Lal Hlimpuia a um zui ngaite um zui turin Saudan Headquarters OB Meeting in Incharge a ruat kha a ni a, an intheih tawp a chhuah a, tichuan keini mla te pawn theih tawp kan han chhuah a. A bik takin Lunglei mipuite hnena lawmtha pasutna a ni pah fawm a, Kan Chief Minister a inhawng em em a tichuan vei bel chhe za chuang dah a ni. Amaherawh chu rul ngan pa ang zar ringawt kha kan duh lo ni keini chuan kha ai tha kha kan duh tlat a ni. Tichuan enge a chhiat chhan te kan han zir te te a tiang chuan tunah hian hna kan tan thei ta a. Khi khi Mizoram a kawng tha ber turin siam kan tum a ni tih lai kha kan han sawi nawn leh duh a. Tin, chu chang a ni lo va, National Highway ah puang turin tunah hian kan Chief Minister ho in hmalak leh mek a ni bawk a ni tih lai te kha hi kan han sawi thuak duh a ni. Tin, a dawt leh kan han sawi duh chu hei chhim lamah kan awm a, electric supply kan neih loh vang ni lovin hei kan thi fo mai a ni fur ah te. A chhan lian tak pakhata chu, Transformer chhia te leh hmanraw lo hlui tawh te a ni a line te. Hei hi thuam chak hna, thuam that hna kalpui mek a ni a. Hemi kawngah hian High Power Committee pawn hma a la a. Tunah hian Mizorama chhim lama a hmasa ber leh awm chhun ni turin Zotlangah khian Transformer chhiamna building tunah hian kan sa mek a ni tih te kha vawiiniang kan han sawi lang leh duh bawk a ni. Tin kan hriat angin zêl. Thuam that a ngai em em a an chep a, an tawt a, tin an building te a hlui a, tin zel tang tang tlan chhuak te ka ri va thawm va hriat tur awm leh zo zo a ni. Mipui chu chuan a ti ral ṭi em em ṭhin a ni. Kum sanga zakua sawmriat pariat khan tuna Lunglei District Jail hi sak a ni a, hemi hnu hian khawih that lehna, hi awm lo vah kan ngai a ni kan han chhui fe pawn thuam that a ni lo ni mahse chu chu zêl tâng te hi misual khum khawm na ringawt ah keini zpm sawrkar chuan kan ngai lo va siam that an hma khua ah an rin na thleng pawh a tin an zêl an tân chhuah hnu ah pawh eizawn a mumal tak thiam thil the nei theih na turin chutiang chuan ruam hman na kal mek a chu mi kawng ah chuan Tunah khuan vertical extension kalhpui mek a ni tih te pawh hi vawinia hian ih kan han sawi thar leh duh hrim hrim a ni. Tin, High Power Committee chungchanga hi kan han sawi nawn lo thei lo va, changtu han nih ah chuan kan hriat ang khan sorkar hmasa ina theihtawp a lo chhuah tawh chu a ni e. Amaherawhchu fund chungchanga kan mamawhna, lunglei mipuiin kan mamawhna a sang em em a, Fur a lo ni a, lei min te nasa a, tin chu chang a ni lova emergency a hman tur te, minor works kan tih ah hian kan mamawhna a sang em em a ni. Hei hi kan sawrkar rual rual khan kan Chief Minister chuan vaibel chhe hnihin min tih punsak nghal a. Tunah hian party kan huai hotute hmalakna te leh keini HPC hmalaknain vaibel chhe thum a tih pun leh turin ruahmanna a awm a, hei tak erawh chu pun hun tur erawh chu kan sawi thei lo va, tun tlam chhung hian tih pun leh ngei kan tum a ni tih te hi kan han sawi duh a. Tin chu chang a ni lo va, High Power Committee in hma an han la a, party te nen ruahmanna kan han siam a, NGO ten kawng hrang hrangin ruahmanna min rawn siam pui bawk a, chutiang chuan board te kan awm a ni. Chuta kan han sawi duh erawh chu kan hmalakna hrang hrang bawh zui ngai hi technical lampangah hian kan lo chak tawk lo em em a, chu chu. Keini High Power Committee chuan kan Chief Minister hnenah thlenin tunah hian technical lampangah pawh min thuam chak a, remchang a nih phei chuan i level te thleng pawha ruahmanna min siam sak dawn a ni. Khatiang te anih kha chuan tun ai nasa in LMC te nen tangkawpin hma kan la chho zel thei dawn a ni tih lai te pawh kha kan han sawi duh bawk a ni. Tiin kan han sawi leh duh chu kan hriat angin, Megawatt Sawmthen Zawlah Hmahnia kan Chief Minister in Solar Power Plant a hawng a, helai chhunkhawm ah pawh tum tam ka lo sawi tawh a, Lunglei District ah Mizoram a pe chhuak thei tu lian ber siam chhuah kan tum a ni, chutiang chuan company lam te kan in dawr fel tawh a, fund te pawh awm tawh a, Megawatt sawmnga kha kan tum a ni, amah erawh chu tlem in a hmun hma tur chungchang ah Local Council te nen indawr fel ngai deuh la awm a, tun kumah hian Pathian rem tih chuan a hmun hma te kan ti fel thei nih chuan tan ngei kan tum dawn a ni. Hei hian nasa takin electric a kan harsatna piah lamah electric ret thleng pawh hian ih a nghawng dawn a, hetiang anga hma kan la thei a nih ngat chuan leh kan tum angin electric bill hi kan sorkar chhungin tihsan kan tum lo ni tih lai te kha Tih kan han sawi leh duh bawk a ni. Tina dawt leh kan han sawi duh chu i nge kan policy pui ber kha thlai thar kut hna thawk tu te a ni. Kum sawm ni chuang kan Chief Minister zawm tak Pu Lalduama hian lo tlang a pui thin a, Dia i chhi dah ti ni. Hei vawinia party dang atanga rawn lu te pawhin awm ang. Chutah kan. Party dangin a lo sawi thin dan kha nge kha, thil thei ni lo an ti a ni. Mahse kum hnih chhungin en teh u, a lo theih teh reng mai, DIHC dai a lo theih teh reng mai. Kut hnathawktute tan budget kan dah ta a ni. Chumi kawngah chuan a bik takin thlai thar lei. Theih tawp kan han chhuah a, kan duangin bul tanna a ni a, kut hnathawktute, a hralhtute kutah sum a hunah tak, keini mla rualte pawn kan duang hunah tak a lut lo erawh hreawm kan ti a, Amar chu a bo bangawm lovin ni kum khan kan pe tlak vek ta kha a ni. Tlem a mi rinawm lo deuhte vanga an khawmuangte kha hreawm kan ti tak zet a ni. He thlai thar lei chungchanga hi kum tin kan thlai thar a hi a let pawn pung mahse sorkar zpm sorkar pualduam sorkar chuan a leina tura da a ni. Kan lei fai vek dawn a ni tih lai kha Lei tihna chhana chu support price kan pe kha a ni a, amar chu kan hriat theih dan thiam dan chuan lei tih kha a ni. Hei keini lunglei note ringawt pawh hi an thlir ila, mahni a bial kha han fang a, a nuam hle a ni. Mnf pa, Congress pa then phei chu party a pawh inhmang lo te, tin kan mi leh sa ngei ngei te pawh a ni a, sawhthing ringawt avang pawh hian

NLUP, SCDP-a beisei nasang tak kan nei a, Trump hnih chhung pawn tlem teh bak kan hmu lo a, mahse nangni zpm sorkara chuan kan inchhungkhurah a nuai tel a rawn lut ve ani an ti ni, sawma pakhat a pung a, tin ka lawmna em em chu nimin ka lenna. Sorkar hmalakna, a mla ka nihna ang pawh ka hmalakna pakhat chu a nih tho rual sorkar hmalakna vek kha a ni a. Chutah chuan kum sawm hi ka lam ngai tawh lo a ti a ni. Mahse ka hlawm em em a, ka hlim em em a, lam lo thei ka ni lo a ni tia. Tun Krismas lai khan kum thar a lam a nih chu. Chu chu sorkar hmalakna avang a ni, a va hlu em, a va ropui em. Chutiang chuan hma kan la zel dawn a ni. Tin chu chang a ni lo. Vetiah pawh tunah hian hma lakna ruahmanna a kal mek. Kan hrianga terawh vawk kan vulh a, a then chuan loan te kan la a, tin chu chang a ni lo. Bianga thlantui far zawih zawih luang zawih zawih tiang chuan a chaw te kan zawng a ni kha. A lo puitling a, hral a tling ta maw tia hri avangin a lo thi leh a. Tichuan, kan thawhrimna zawng zawng kan sum invest, kan beisei nasang tak chu thawk leh khatah tih tawp ila awm thin a ni. Tunah hian zpm sorkar chuan kut hnathawktute tan, ranvulhtute tan vawk, Kel, Bawng sial insurance len kalpui leh dawn a ni. A vawk a len dan a zir te pawh anianga a tlang lawn in sawi ta ila, insurance kha a tam dawn lo, cheng za hnih, za thum, za li, za nga vel bawr bak a ni dawn lo va. Tunah in ruahmanna a kal mek a, budget session kan nei zawh hian Pathian rem tih chuan kan kalpui thei tur ka inngai a ni. Chutiang chuan insurance vawk pakhat kha kan tianga talh hun a lo nia khan, A lo thih palh khan cheng sing thum chuang te kha kan account ah a lut tawh dawn a ni. Chu chu tuna kan sum dinhmun pawina zia awm a lo pan tawh chhoh tak zel. Piah lama Central te nen atang kawpa tih tur a nih tih lai te kha i kan han sawi duh bawk a ni. Tin a dawt leh kan han sawi duh chu hand holding policy kan kalpui a, thlai thar lei pawh kan kalpui a, hei hi mipui sorkar a ni. Party bil kan sawi lo ni. Kan lei zel dawn handholding ah pawh khaichhuah ngai, khaichhuah tlak, khaichhuah theih tha lai a ngaihna hria te, sumdawng te kan khaichhuak zel dawn. Chuti rual erawh chuan CM Special Package hi mipui hriat ah kan han sawi nawn leh duh ni. A tumkhatna atan mipui sorkar kan ti a, party bil thliar lo in kan kal a ni. A tihlawhtling thei ngei tura department puina ngaih kha tiang chuan kan han pe kha a nia. Amar chu mla te kan thu khawm a, kan chief minister chu Pu Lalduma zpm a nia. Chumi ni vang chuan CM special package hi chu, ZPM chauh in a hnawk tawh dawn a ni. Special package kan dawng ve duh nih chuan rawn ZPM ve mai ro tih kha party dang te pawh kan han sawm bawk cheu a ni. Aw le, sawi tur tam tak a awm a, tawp ber kan han sawi duh chu Marx zung chang a hi a ni. Tunah kha hei ka bial chhungah chuan Serkawn Hospital, Christian Hospital a awm a, ih ka han fang a, doctor te min lo hrilh a chu kum dang zawng aiin dam lo kan nga a ni an ti ni. Enge chhan kan tih chuan tunah chuan mask kal tlangin mitin kha nuai nga kan nei tawh lawm. A hran pava sen ve kha a ngai miah lo a ni. Hemi vang ringawt hian phone call engemaw zat ka dawnga lawmthu kei tehlul a chang tu minister pawh ni lo hi lawmthu min rawn hril a nih chu. In sorkar hma lakna avangin hmahnia zaipui kan tawk a, cheng sang khat chiah ka chawi, kan pawisa bak kan hmang lo kan chhuak tawp tih te. Hei hi Pathian khawngaihna zarah kalpui zel kan tum a, chutih rual erawh chuan kan han sawi duh chu. Kan mi leh sa tam tak lo la hre lo kan awm tlat a nih chu. Hei hi a bik takin mipui piah lama party mi leh sa pawn i ngaihven ang u. Tin, chutiang cheiin sawhthing a nih maw thlai thar chungchang te, hemi sorkar in a kan scheme kan kalpui tam taka hi kan mi leh sa ten kan ngaihven tawk lo em aw ka ti a ni. Sawhthing chungchang ah pawh hian sawi leh ta ila. Tlemin a khua a zir te pawh a ni lo thei lo vang a, kan mi leh sa te hian han ti ve se chuan tia han it ngawih ngawih hi ka nei ve a ni. Chu aia eng emaw contract sing hnih khat lek kan hlepna turah hian thenkhat hi workers te pawh kan la innghat deuh awk. ka ti ni. Chuvang chuan contract te pawh kan mi leh sa chuan in hmu zel ang, Pathian zarah hi kan suma zia awm chho zel a. Amar chu pawimawh lai ber ka ti chu kan policy laia kan policy tihlawhtling tu kan lo nih hi a pawimawh hle a ni. Awle, hei sawi duh la tam serh phek thum bak ka la sawi lo a, mahse ka tawp thut mai ang. Engpawh ni se, chutiang chuan sorkarin kut hnathawk tu te tan hma nasa takin a la a, kan thawm lo hre, an lo la hre phah ngei ang a. A bik takin kut hnathawk tu te kan han sawm tengvawi nge e nei party kal tlang hian. Tiang khawp hian sorkar kan hrawntuah sum an la dah ngai lo a, keini zpm Pu Laldawm kaihruai sorkar chuan kan dah a, chuvang chuan hnamru leh bavana lo kal thin zawng zawng kha kal tawh lo tur rel bik takin kut hnathawk tu te e kan han chain kan han sawm cheu ni he office kaltlang hian awle inzavai chungah ka lawm e.